Pennod 20. Fel dyfroedd oerion i enaid sychedig yw newydd da o lor bell Solomon. Bore dronoeth, syndwyd Hugh wrth gael ei hysbysu fod llythyr yn y tŷ wedi ei gyferio at iddo ef o'r America. Aeth i mewn i'w geisio. Gweled fod sel du arno, a'i fod wedi trafferthu o bost i bost am fôn, gan nad oedd wedi ei gyfeirio i'r plas uchaf eithr i gadref cyntefig William Hughes. Agorodd Hugh y llythyr yn frysiog, ac roedd ei law fawr, gyrniog, galed, yn crynu wrth dorri sel, canys yr oedd yn beth mor angyffredin cael llythyr o'r America, Ac roedd y seldy yn peri y llanc demlo pryder yn esbongadw. Darllenodd hi'r llythyr a gwelodd Mister Owen, yr hwn oedd yn yr ystafell, fod y cymwysiad, gan nad beth oedd yn cyffroi Huw, yn angerddol. Gofynnodd iddo. Yr oedd yn gobeithio nad oes dim newydd drwg? Hugh, os nad oes rhywbeth rhy breifat yn y llythyr, a gaf fi ofyn beth yw'r newydd? Roedd Hugh yn rhy gyffroedig i ateb, ond efe a stynnodd y llythyr i feistr, ond hwn hefyd a dangosodd arwyddion o syndod wrth ddarllen yr hyn a ganlyn. America. Huw Hughes, fy annwyl fab bedydd. A mae'n sicr mai prin rwyt ti a'n cofio dim amdanof. A mae blynyddoedd lawer her pan adawais wlad fy ngenedigaeth, nid oeddet ti ond hogyn bach y pryd hwnnw, ac os wyt ti'n wedi cael bywyd ac iechyd, am baith rhaid dy fod yn ddyn mawr erbyn hyn. Yr oedd gennyf fi feddwl uchel amdanat, hyd yn oed Pan oeddid yn blentyn, a phenderfynais os bydd y gasgliwn i dipyn o gyfoeth y gwnawn rhywbeth drossot ti. Fi oedd dy dâr bedydd, ac er na fedrais i gyflawni tuag atat yr aduniadau a wnaethum yn y bedydd, eto, yr oedd wedi parhau i feddwl amdanat a weddio drossot. Yn awr y mae fy oes yn tynnu tair derfyn o'r rhwydd a'n gorwedd dan glefyd angeuol, ac nid oes gennyf ond ychydig dede eto i fyw. Buaswn yn ddedwyddach pe'n gallu gwneyd mwy drossod cyn fy myned, ac na bydwyf mwy. Ond ni fu fy llwyddiant yn y wlad yma yn llawn cymaint ag y disgwylais. Er hynny, mae gennyf dipyn o arian wedi ei rhoi hebio i ti, a dyma fi yn awr yn danfon awdurdod i ti i fyned i arian du Bangor i'w codi, tri chant o bunnau yw'r swm. Gobeithiaf y byddant o gynorthwy parhaol a bendithiol i ti. Pa un bynnag a'i priod, a'i sengl ydwyt, ac yr wyt yn hyderu ar Dduw dy fod wedi dy seilio yn egwyddorion crefydd, fel na fydd y tipyn swm yma yn demtasiwn nac yn niwed yn y byd i ti. Os yw dy rieni hefyd yn fyw, dyro fy serch a'm cofion iddynt, byddaf fi wedi myned adref i'r lle nad oes na gofid, na galar, na phoen, na gwau, na phechod, na thristwch cyn y daw hwn i dy law di. Ydwyf annwyl, Huw, gyda gweddi dwys dros dy gysur tymhorol a'th gadwedigaeth gogwyddol. Dy dad bedydd, Harri Parri, gynt o'r Tŷ Coch. Hyw! ebeir Mister Owen, dyma braf newydd o ofa rhagluniaidd. Bydd llun nesaf Rich am fyned i Lerpwl, ac un neges gynnydd fydd am holi i sefyllfa dy deulu, y rhai sydd mewn tlodi, ac yn arw, dyma rhagluniaeth wedi dy Cynysgyddu y moddion i'w cael yn ôl ac i darbod ar gyfer y cysur rhag law, os nad wyt yn bwriadu gwneud rhywbeth arall ar 300 punt. Rhywbeth arall, Syr? Na, na, yr oedd fy chwythu yn gweled ac yn dymuno cydnabod llaw Duw yn yr amgylchiad anysgwyledig yma. Ydych chwi'n meddwl y gallaf gael rhaglen cyn cychwyn i Lerpwl, Syr? O, gech chi'n sicr. Mae awdurdod yn dda am ddigon i ti eu codi heddiw os mynni. Ti gei fyned i Fangor i'w ceisio fory, ac mi rodaf fenthyg a gaseg felyn i ti fyned yno. Diolch yn fawr i chwi, syr. Ond gwell gennyf fyned ar fy fraid. Buasai'n wych gennyf gael benthyg a gaseg Oni bai mai fy ned i nôl ffortiwn yr oedwydd, a gwelltyn ef gerdded rhag ofn imi gael fy nhamtio i ymfalchio ac anghofio fy hun. Pirion, yn od wyt ti, ond ti'n wneud tro. Y mae'r ysbryd gotyngedig yna'n sicr o gael ei wobrwyo. Dyw adfendyddio Rhan, nid oedd eisiau i ti wneud dim rhagor heddiw. Dos i drefnu dy bethau dy hun ar gyfer myned i Fangor yfory, ac ar gyfer dy fordaith i Lerpwl dydd Llun.